Selâm aleykum, ürmetli seyirciler! Bu VOA TV, studiyada Ukraina haberleri. Bugün yanvarnıñ yedisi, salı künü. Biz sizlerge Ukraina ve dünyada olıp keçken vaqealar aqqında tarif etmege azırmız. Ateşni toqtatuv meseleleri köz etüvi boyunca umumiy merkezde boyevikler tarafından Minsk alaşmalarınıñ yerine ketirmege istememesini Kyiv temsilcileri de qayd ettiler. Avropada İşbirlik ve telükesizlik teşkilâtınıñ közeticileri Lugansk vilâyetiniñ vaqtınca işğal etilgen bölgelerinde yigirmi eki grad zalp ateşi reaktiv sistemasını taptı.

Mayk Pompeo muzakere ettiler. Olar telefonnen laf etti, bu aqta prezident ofisiniñ matbuat hızmeti haber ete. Volodımır Zelenskıy Normandiya körüşüvi vaqtında elde etilgen añlaşmalar aqqında aytıp berdi ve bunen beraber Ukraina şarqında tınçlıq olması içün Kyivniñ planları aqqında da. Bundan ğayrı, taraflar Yaqın Şarqtaki vaziyetni muzakere ettiler, Ukraina Bağdatta Amerika Birleşken Devletleriniñ elçiligine ücümni tenqit etti. Amerika Birleşken Devletlerinde yañı Ukraina elçisi öz işini başladı. Resmiy merasim Beyaz Evniñ oval kabinetinde olıp keçti, anda Vladimir Yelçenko, Amerika prezidenti Donald Trampqa işanç yarlığını berdi. Diplomat, Ukraina ve Birleşken Devletleriniñ strategik ortaqlığı pekitilmek kerek olğanını qayd etti. Evel Yelçenko Birleşken Milletler Teşkilâtında daimiy Ukraina temsilcisi edi. Ukraina Avstraliyağa orman yanğınlarınıñ söndürilmesinde yardım etmek içün öz qurtarıcılarını yollamağa azır. Bu aqta Ukraina İçki işler naziri Arsen Avakov haber etti. Onıñ aytqanına köre, qurtarıcılar endi azır, olar tek Avstraliya tarafınıñ razılığını bekley. Eki yüz qurtarıcı Avstraliyağa qaza yerine yigirmi dört Otuz altı saat içinde mahsus uçaqta kerekli teçhizatlarnen kelmege azırlar. Avstraliyada da keçken seneniñ sentâbr ayından devam etken yanğınlar neticesinde endi yigirmi beş kişi elâk oldı. Yanğınlar öyle bir büyük oldı ki, öz başına alevniñ tarqalmasına yardım etken ava şaraitine şekil bere başladı. Başlıqlarnıñ fikrince, yanğınlar yoq etüvi içün aftalar ve atta aylar kerek olacaq. Saylap ayırılğan qalımtılar, tekrar-tekrar qullanmaq kerek olğan resurs. Er yıl tahminen on beş biñ tonna banner çöplük obasına atıla. Anda ise o beş yüz yıl devamında çürüp dağılacaq. Ekologiya fakültetiniñ studenti Darina Antonenko başqa bir çare taptı. Banner toqumasınıñ ekinci ayatı aqqında nevbetteki levhamızda. Bannerlerge daa bir ayat, böyle maqsadnen student-ekolog Darina Antonenko müşterilerniñ hayal küçüniñ yeterli olğan er şeyni ömürge keçire, qullanılğan banner toqumasından çanta, qılıf ve Qaplar tike. Tikeci şoper çantaları nasıl etip yapılğanını köstere. Eger toqumanı sekip ğayrıdan tikmek mümkün olsa, mında tek bir fırsat bar. Banner toqumasından birinci çantanı Darina eki yıl evel tikti. O vaqıt şahsiy sımarışlar da qabul ete başladı. U mene u tata svoya poligrafiyası. Babamnıñ öz poligrafiyası bar, o bannerler üstünde basa, ve men bütün ömrüm devamında bu esnasnı körem. Men, qayda olarnı coydurmaq, ne olarnen yapmaq mümkün ve, asılında, dünyada olarnen ne yapılğanını ögrenip başladım. Kerçekten aytsam, bir de bir usul yoq, olarnı Türkiye alıp keteler ve anda yaqalar. Banner toqumasından şeyler bir aile işidir, babası dizayn, logistika ve taşımınen yardım ete, anası ulaşuv yolları ve biznes strategiyasınen oğraşa. Qullanuvdan evel bannerler yahşı etip teşkerile, yuvula, qurtula ve

olmaycağını bilesiñ, çünki bu kibi banner başqa yoq. Vaqıt keçken soñ bannerlerni sergi merkezleri ketirip başladı, er bir müşteri öz bir şeyini teklif etip ola, qoşma cepni qoşmaq ya da alıp taşlamaq, öz furnituranı saylap ola ya da Özgün bir şey sımarış etip ola. Soñki sımarışlar arasında, qılıç ve tüfek qılıfları. Neşedavno poçalı çıtı iz klaptiki. Yaqınlarda banner parçalarından tiki başladıq. Şirketniñ yañı logosı belgilenilgen yañı bannerler tikemiz. Er şey yañı soyunı yapmaq içün.

Kelecekte Darina işleme ve yañı şeyler meydanğa ketirecek akademiyanı yaratacaq ola. Skажем так, eko-hub, v yakomu bude. Bu, er şey bar olacaq bir eko-hub olacaq. Türlü eko-mevzularğa lektsiyalar bağışlanacaq. Anda eko-şirketlerniñ mahsulatlarınen bir tükânçıq olğanını isteymiz. Ve büyük bir ustahane, anda bizim işhanemiz olacaq. Şu yerde korporativ ustalıq dersleri ve bannerlerden şeyler işhanesine ekskursiyalar keçirilecek. On yıllıqnıñ eñ eyi boksçıları Vasiliy Lomaçenko ve Volodımır Klıçko Miami Herald gazetasınıñ reytingde eki biñ on, eki biñ on doquz seneleri arasında on eyi boksçılar arasında yer aldı. Volodımır Klıçko on yıllıq devamında öz unvanlarını on bir kere qorçaladı. Kliçko, WBC versiyasına köre, ağır çekide dünya çempionıdır, Vasiliy Lomaçenko ise Olimpiada oyunlarınıñ eki altın medalini ve dünya çempionınıñ üç quşağını qazandı. Ürmetli seyirciler, bu daqiqağa bu soñki haberimiz edi, daa da çoq haberlerni sizler UA TV nokta UA saytımızda oquy bilesiñiz. UA TV ile olıñız, özüñizge muqayt oluñız, saqlıqnen qalıñız, inşallah yarınğa qadar körüşkence.